Ester wagty ýadyňa düşýärmi? Soýuz wagty. Hawa.
Şunda başlyklar gysýardylar. Siz ýokary bilimli bolmasaňyz, brigadirem bolup bileňizok. Başlygam bolup bileňizok. Onuň ýaşy epesli bolan adamlaram okuwa girjek bolup lömpe-de lömpe, lömpe-de lömpe zawoçna-da bardy. Ynha şo ekzamen diýip bir sahnajyk bar, şoňa düşünseňiz. Biz soýuz wagtynda dörän zat-da. Şondan başlaýalymy?
Hawa, hawa.
Iki sany student şäherde duşýar biri-birine. Çau, bratok! Erkek! Ol institutda okaýaňmy? Akgaňlar-ow oşonda okaýar. Akgaňlaram onda okaýar. Nähili, ekzamen bermek kyn boldumy, bratok? Ýok-la, zybrym bäşlik bile geçdim. Haý! A sen?
Zybrym onluk bilen geçdim men.
Onluk bile geçeniň ekzamen berşi. Gel ber, gel ber, gapy açykdyr. Ir berip.
Gapysy näle çim min çalyp dur. Tütüni bagyşlaň bolun.
Ne kapyny ýuwaşyrak ýa ýa ýa ýa ýapy bileňokmy? Eý, Porjyn oturdyryp durma oglum. Ýa yzyňdan ýa ýa ýagy gelýärmi? Yzymdan bir topar abiturient gelýär. Ha nokgy nokgy edip durmada näme üçin gelenini bilýäňmi? Elbetde bilýän. Ekzamen bermä geldim ýoldaşym oglum. Berekella. Ekzamen sözüniň nämedigini bilýäňmi? Koneşne bilýän.
Iki sany akylly adamyň sowal jogaby. Aý eger olaň biri akmak bolaýsa? Beýleki giribilmezda onda mollum. Hä? Bereke, hä? Hä, ba, bagyşlaň.
Hany nämeden ekzamin bermelidigini bilýäňmi? Elbetde. Hawa. E, geografiýadan.
Geografiýa diýmek mollum, bek ýadyňda bolsun, jugrafiýa diýmekdir. Berekella.
Oňa onda men saňa gowçy taýynlandyň dämi? Ýatyp turman taýynlanandyr mollum. Onda ýekeje sorag berjek. Pažalsta. Şony bilseňem ýüzüniň ugruna bäşlik. Haý, daýym gowy bambitlapdyr muny.
Ynha şu iň öňki SSR-i bilýäň, şeýlemi? Hawa. Ýadyňdamy? Koneşna.
Şonda näçe sany soýuz respublika bardy? Şolary sanap ber. Onda bir neme bolmaly. Hawa.
Şonda neme bolmaly? Ol dokuz, on, on, on dört, on, on bäş. Ýigrimi, ýigrimi iki. Ýandyň. Hä?
Heý, daýym bilen kart oýnap ýörenler, ýandyň diýýär ýigrimi ikide. Haw, ýigrimi ikä ertäýdiň bilen, on bäş. On bäş erkek ýaly dillem boldum, saklaýmaly.
Bir, iki, üç diýip hemme kişem sanabilýä-dä. Atlary bilen aýt, atlary bilen. Pažalsta. Hany?
Hany?
Kartany göz öňüne getir. Daway. Şundan başlaýa.
Ine. Ýetişemogam boldum men sagtyň.
Ine, SSR. Doňdy. Iň ulusy RSFSR. Malades boldum.
Indi saňa aňsat bolar ýaly ýokardan başlaly. Özüňde-de aňsat bor boldum. Dik ýokardan başlala şony. Pribaltikadan. Pribaltikadan. Hany? Hany? Estoniýa.
SSRI.
Hawa. Hawa.
Aýdyber, aýdyber. Çekinmäň oglum. Ekzamen berýän senmi ýa menmi? E, e, men, sen, daýym üçimiz.
Hany, onsoň Latwiýa. Malades mollum.
Hawa, gidiber, gidiber. Haý, daýym gowy bombit lapdyr diýer. Heý, nirä barýaň? A, gidiber diýmeýärmiň?
Men yzyna gidiber diýýän saňa. Yzam mama ýoň. Hawa, onsoň? Onsoň? Litwa. Malades, mollum.
Hawa, düşüber aşak. Aşak? Hawa.
Nähili aşak?
Be. Le. Le. Bele.
Bele. Belerussiýa. Bildim, SSR-i. Daş etdim muny. Hawa, onsoň? Onsoň? Uw, uw. Hawa, uw, mollum. Uw, uwlap durma-da, yzynam aýt-da. Dilim mukdabaý ýetýär, mollum. Ukraina.
Ukraina eseri. Waý kelle, waý içim. Ukrainanyň gapdalynda köp üzüm berýän respublika. Bilmeýin. Bilmeýin şäher how men senden respublika sorýan. Gökdepe. Gökdepe sorabak respublika sorýan. Bi.
Bi.
Daýy. Hani? Mo. Mo. Janlyrak. Oýun ýadyňa düşýämi? Goýun.
Daýym agşam iberer. Men goýun diýemok, goýun etme diýen. Başdan başdan goýun daýym. Hani?
Ma.
Hawa. Gö Gellimyratlaň gölesine döndüň lou molla. Yzyny aýt. Moldawiýa. Moldawiýa ser.
Bildim, muny bildim lay. Hany Kawkazdaky respublikalara geçýäs. Ýör, men galman mol.
Üç sanysy bar. Üçüsi bar. Haýsylar?
Haýsylar molmuşalar?
Aý.

Aaa! Hawa, hawa!
Azerbaýjan! Azerbaýjan, mollumjan, daş etdimlaý muny. Bagyşlaň. Hany Aziýa hem Orta Aziýa taky respublikalara geçýä. Ýör, ýör.
Iň ulsy. Iň ulsy.
Ga.
Ga. Za.
Gazanjyk. Merezjik.
Hä?
Men raýon soramok senden, respublika sorýan. Daýym. Hany? Gazagystan. Gazagystan, bildim.
Özüňem aýtjak boluň, ýöne maňa aýt. Sen bilenem özüm aýtýan, yzyndan gaýtalamaým oglum. Daýymam köp tokaý salam. Hany onda Gazagystanyň goňşy respublikasy haýsy? Şoň goňşusymy?
Hä. Şo aýtsyrmy oglum?
Haýsy? Şo. Hany? Te.
Te. Hawa.
Hawa.
Gyrr. Gyrr. Gyz.
Gyz. Hawa. Gyz morlumjan gyz. Hawa.
Bu ataşka gula motoruna döndüň lo gyzdyllap. Iýdin aýt. Gyrgyzystan. Aý ne etdiň aý mol, muny bildim aý men. Gyrgyzystan. Oň goňşusy. Oň oň goňşusy barmy? Hawa, tä, Tä, ji.
Täjigül.
Kim o Täjigül? Daýzam. Näme indi daýzaň respublika boldumy? E, şo depesli bar-ow, Kasym Soduň kabinasyna syganok-ow tüweleme.
Täjigistan. Täjigistan eseri bildim. Daş etdim muny. Waý ýürek.
Waý içim.
Ýykjaklaýby. Ynha biziň goňşy respublikamyz özem köp pagta berýär. Şo haýsy? Gäwürs. Ow, men raýon soramok. Respublika sorýan. Bolýa.
Hany öz öz Özbegistan. Özbegistan eseri bildim. Waý öldürdi.
Waý ýykdy.
Nanny biri galdy.
Şuny bilseň. Hemmesini hem özüm aýtýan näme? Bekorny muny aýtman. Aýdaryn men. Hany aýt. Hemmesini hem özüm aýtýan.
Ýerinden gaýtalamaým oldum näme? Çehoslowakiýa. Dur, dur, dur, o başga döwlet. Ýugoslowakiýa.
Olam edil şoň ýaly. Ine, seň özüň nirede ýaşaýaň, özüň? Hä? Özüň nirede ýaşaýaň? Eý-we.
Özüň nirede ýaşaýaň? Oke, ine, araha toklakam bi nenehrä da nener tor aşyp etdi. Näme, näme, dur, how, haýsy dilde gürleýäň? Aý, hiç dilde de gürläbilemok şum adam bolup, aljyk atýaň, how. Hany, aljyrama, how. Ýa, ata, ata, aşyk etjeniň gaýrasynda, sapbykyllygyň bilersinde, amanýetimligiňem. Hajatana tüwel edilgende-de. Şonuň ýanyna. Durmuş aşyrkeçjiligiň, aman-ýetimligiň, sapbykelliligiň, beýlekileriň hemmesi bilelikde nirede ýaşaýar? Nirede? Nirede? Nirede?
Eý, dataw oglum-ow, ol hemmesi biziň ýanymyzda ýaşaýar-ow şolaryň. Ýa, walla, näme diýäýem ony? Häzir men seni ýola saljak bolaýyn. Men ýoldam ol.
Gaýtala yzym bile. Bor. Türk.
Türkiýe. Türki özbaşdak döwlet. Bolýar, bolýar.

Men Heý berekella. Aňry adam ekeni.
Is. Ispaniýa. Nätdi golaýlaşdymaýmy oglum? Türkmenistan bilmediň ikilik. Haý tüt tüt. Molum molum.
Hatýa bäşlik. Daýym bilýäňizmi şlýapaly neme. Daýym häzir nemede. Neme salam. Sen daýym diýip duraň soň kömek etjek bolaýyn kartada Wýetnamy görket. Wýetnamy?
Hawa.
Pažalsta.
Ana, şu zolak Wýetnamda. Goý, berekella. Ýökdejedir indi.
A, paýtagty,
merkez şäheri. Aý, ony-a biljek dälem.
Wýetnamyň merkez şäherini bileňokmy? Aý, ýoga.
Şu Wýetnamyň merkez şäherini bileňokmy? Ýok, bilemok-da.
Şony bilmeýän bolsaň, men seň gözüňi oýaryn!
Hanoýda!
Berekella, bilýän ekeniň-ä. Hanoý!
Wýetnamyň merkez şäheri Hanoý.
Köp sag boluň.